mogaetsho ke boa ke tsaya nako e gape ke go amogela ebile ke solofela lone wang ka amogela ka ko gae re boela re mo sekhutlhwaneng sa rona sa metshameko konka online e le thulaganyo kgotsa sekhutlhwana seo se amogelang go tswa mo motsweding fm um beke le beke gompieno ga ke tsamaye ke le nosi jaaka gale ke tsamaya gape le moanedi ke bua jalo ka warabile ke tleng go tsamaya le leeto le mmogo ke go dumedise oj re buile gape re kopane re lebelela tsa merero ya metshameko ka feleletsa gore tshedimosetso ba go e fitlhela fela fa mo thulaganyong ya konka online
motho wa tshore simolola ka dikgang tse di seng monate ya aforika borwa e aparetswe ke leru le lentsho tla gopola gore mo maboleng um dikgang tse re di amogetseng mo tshimologong ya beke ye ke go tlogela botshelo ga bongane ke bua jalo ka dingan thobela o ne itsege jalo jaaka the rose of soweto ba le bantsi ba tla mo gopola e nile tshimega ya lefatshe mo maphateng a ka nna mararo monna yo wa dingan thobela mme o latlhegetswe ke botshelo jwa gagwe mo letsatsing la mo letsatsing la la botlhano kgotsa mo bokhutlong jwa beke bo re tswang mo go bone fela ee re tla nna re mo gopola monna yo wa dinganthobela e nile tshimega o tla gopola ngwaga wa 1993 fa o ne a diragatsa bontle o tla gopola bontsi jwa batho ba gopola thata ntwa ya gagwe um ya gagwe kgatlhanong jalo le tony lopez ke yone ntwa e leng gore ga jaana setse le mo ditemeng tsa batho ba le bantsi itse gore wena o ne setse o gola ka nako eo um ka nako eo ya ga dinganthobela mme fela go na le selo sengwe se dingana se tlogetseng kwa morago mokgwa o ne a ke ka gone um go na le batho ba le bantsi ga jaana ba dirisa mokgona ke raka one fa o lebelela tselanyana e tlogetseng motlhogo mo e simolotse ka dinganthobela um maikutlo a go fela moraga gore re amogele dikgang tse di ntseng jaana ke ke a ntseng jang ke tsaya gore ba lelapa la ko ga thobela le ditsala tsa gage sa ntlha ba sedilege oj ka ntlha gore Re le maAforika Borwa ga ne re amogela dikgang tse thata ebile ba ratang tsa merero ya metshameko ne re utlwile botlhoko ka gore gantsi eh, mogaka re rata gore a nne gone gore a re thuse go ka rupelela ba e leng gore ba tla ba ba eletsang go ka ipona ba gata mo e leng gore na a gatile gone yana re le maaforika borwa ga ne re utlwa gore o tlogetse lefatshe le ka- le le ka kwano le botlhe ba sela morago tsa merero ya boxing le metshameko ka kakaretso re feleletsa re tsaya gore re le aforika borwa re rebegile ditlhogo ra re mogaka the rose of soweto robala sentle go ntse fela jalo motho etsho re ne re rona re tse nako e re gopole jalo the rose of soweto re gopole jalo le ka bona le lebelegetsweng jalo tswa go le gongwe ka ka boshawela ka kwa soweto re mo gopole ka tseleng tseng jalo ba le bantsi baratile balatedi ba mabole ba tla tswelela ba mo gopola mme ka boripana fela bodinka nthobela mabole ka nako tsa bone ne le selo se se salwa morago thata ga ke tse maikutlo a go ke eng wena ga jaana mo nakong e re le mo go yone ga jaana ka mabole a aforika borwa gore o ikutlwa jang ka kakaretso ka mabole a aforika borwa ke tsa gore santse go na le tiro e ntsi e tshwanetse re e dire ga re bua ka mabole ba bangwe ba re ke nna thamagobe eh go ka boa gape re busa serodumo ka gore o ntse o ka o je gore ga ne re ka mo malobeng kgotsa ga ne re itse malobeng gore dinga nthobela ke ira sekao fela wa go lwa ka la matlhatso ne re itse gore molemo o batla go ipona a le ko lefelong le e leng gore ntwa eo ya gore ya go e bona e diragala teng ebile mongwe le mongwe go batla go ka reetsa seromamowa kgotsa go lebelela eh, thelevishene go batla go itse gore le go bona gore go a go diragala eng ke tsaya gore um eh, tshwanetse re na le tiro e ntsi e tshwanetse diro ke mokgatlho o lalwantsa merero ya dinathamagobe mo nageng ya aforika borwa go busa serodumo le go netefatsa fela gore re tsweletse go ka busa kgotsa go netefatsa gore re thusa ba bannye ba ba eletsang go ipona ba ikola ka tlhaka tsa mollo metshamekong e go netefatsa fela gore ba ema nokeng re ba thusa ka dilo tse e leng gore ba di tlhoka ka gore malobeng ne ke lebelela eh, o jene ke ntse fela ke dutse ke le mong kere la bofelo ga ne re ka gore go na le motshameko kgotsa go na le ntwa ya mabole e leng gore maaforika borwa mongwe le mongwe o bua ka yone ke leng ke ka nako tseo tsa bodinka ntho bela ka noka gore mo ngwageng tse re leng mo go tsone re lobaka re se re le maaforika borwa re sa feleletse re ka gore mo dipounameng tsa rona re bua fela ka tsa merero ya dinatha magolo e le tlere fa a tsena mo mosakong a ba tshamekelwa pina ya you simply the best seo fela se ne se bontsha gore e ne le mogaka monna yo wa the rose of soweto mo wa go a tswelela robale ka kagiso the rose mme re tswa jalo mo metshamekong ya mabole re boela jalo mo metshamekong ya kgwele ya dinao re itse gore ga jaana di a kgatlhampana eh ba ne ba tle ba bui jalo bagasi ba mo malobeng ba re di a kgatlhampana go nna thata eh basimane ba simolola go itlhaola jalo mo tota ba banna ba itlhaola mo basimaneng eh re setse re bona gore mmu wa sekara o ya kae re setse re bona ditlhopha tse e leng gore eh di ka fenya tota mamelodi sundowns motho a ka re fentse bosimega jwa lega e tlhoka dintlha di le tharo fela gompieno mme ke a solofela gore tla re ka moso fa re re lebelela se re tla bo re itse gore re na le tshimega e ntšha ya ya the dstv premiership mme ke batla re lebelela kwa tlase rabi re lebelela kwa setlhopheng sa cape town space a motho a ka re ba ile go bua nnete o je ga ne ke utlwa ns medendop um ga ba sena go latlhegelwa kgatlhang le setlhopha sa arise and shine e ne kete ke motho e leng gore o itlhobogile ebile a kaya gore metshameko e ba setseng ka yone e le mene ba tlalwa mme go bua nnete ga a bone ebile ga a solofele go ka bona setlhopha sa riches bay ba latlhegelwa metshameko ya bone yotlhe e le mene e ba setseng ka yone mo setlheng se o bontshitse e le motho e gore o kolobile o amogetse seemo gore mo setlheng se se tlang ra go feleletsa re bona setlhopha sa um cape town spurs ba dira tiro ko go tsa merero ya motsepe foundation championship mme ke tsaya gore tsele ba latlhegetsweng ka yone kgatlhang le polokwane city ka feleletsa re kgwele ya dinao e setlhogo uje ka ntlha gore motshameki wa setlhopha sa cape town spurs rushin dutley ke ene a itlhabileng ka lerumo mo motshamekong oo ebile a itlhaba ka lerumo mo nakong ya moletsaphala mo karolong ya bobedi ya motshameko morago ga fao e ne re ga ba go ikgotlha fela ba simolola motshameko e be nna gore ke ga le phirimile ga ke itse gore mo ntlheng ya cape town spurs rabi a re ka supa botsamaisi ka monwana gore Ba tsere nako go ka fetola botsamaisi kgotsa go fetola jalo bokatisi jwa setlhopha. Sean Bartlett o simolotse le setlhopha mme motho a ka re ga a dira sentle se go thata jang o latlhegelwa ke metshameko e le lesome ka tatelano e feta lesome ka tatelano a botsamaisi motho a ka feletsa le bone a bosupile ka monwana go na le seo se kile wa se bua mo dingwageng tse di fetileng oj o ne o ka gore Mo nageng ya Aforika Borwa e kete re na le go ka feletsa re na le ketsaetsego ga mokatisa ka thusa setlhopha go bona se re itseng re ke promotion go ya go leba ka go tsa merero ya DSTV Premiership malobeng re bone ditlhopha tse di tswang kwa ne santse itsagala ka National First Division kgotsa Mvela ne ba itse gore ga mokatisa kgone go thusa setlhopha go bona promotion ga ba tsena go go tsa merero ya DSTV Premiership ba fetola mokatisi ba batla batshameki ba nang le maitemogelo mme ne ra feleletsa re re kgala ka bogale ebile re kgalema bakatisi ba kgotsa botsamaisi ba ditlhopha gore re kopa gore le fe motho o thusitseng setlhopha ka bona promotion nako yaanong go na le se seno se bua pele ga re simolola se e leng gore a se dira ga jaana e leng go itsise le go ka fatlhosa botlhe ba selang morago tsa merwa metshameko gore shon batlet o dirile tiro metshamekong e feta lesome mme dipholo di sa kgatlhise mme botsamaisi bo memenokeng yaanong setlhopha se iphitlhela se le mo ntweng ya go efoga setlhepe sa magane potso ke gore ya ka ntse ka gore a ba tshotse lobaka ee ya oj setlhopha botsamaisi ba setlhopha se cape town space ba tshotse lobaka go ka tsaya tshwetso go ka feletsa ba rashon ba tlete ba re re a tumele re tle go nna disanyane re lebogetse tsotlhe tle re thusitseng ka tsone mme dipholo tsa setlha se ga di kgatlhise sa ntse re batla go ka nna mo go tsamero ya dstv premiership re kopa re lebogela tsotlhe re diretseng tsone mme o dirile go fitlha fa a re bone gore re ka bitsa mang go tla go tsholetsa kgotsa go ka thusa setlhopha kgotsa go ka tokafatsa dipholo tsa tsa setlhopha go lebega kete ditlhopha tsa ko lebopong di mo mathateng a tsitsibanya mmele di mo mathateng a sengena ka sepe ke buisiwa ke ntlha e ka gore setlhopha sa cape town space setswa jalo ka kwa bophirima jwa kapa um fa o lebelela setlhopha sa royal am ba tswa go le gongwe kwa kwazulu natal mme le fa re itse gore ba tshameka jalo ka kwa phira maritzburg fa o lebelela setlhopha sa the rich boys of natal le bone ke setlhopha se se tswang jalo ka kwa kwazulu natal ga ke itse moroka solos le yone motho a ka re ga se siame sentle jalo jalo jalo mme fela tseo tsotlhe di robetse mo maruding a setlhopha sa richards bay le setlhopha sa royal am go leba kwa di-playoffs kgotsa go leba kwa kwa relegation o bua nnete e senang bana ba phefo ka ntlha gore setlhopha sa richards bay ba iphitlhela ba na le dintlha di le masome a bedi le borobongwe Morwa ka Swallows ba iphitlhile ba na le dintlha di le masome a bedi le borobongwe pharologanyo ke gore morwa ka Swallows ba tshamekile metshameko e le masome a bedi le borataro ga setlhopha sa eh, reach eh, setlhopha sa royal am ba tshamekile metshameko e le masome a bedi le botlhano yaanong seo se ka feleletsa se ka gore eh, setlhopha sa royal am ba ka ka gore- ba ka ka gore re na le motshameko o le mongwe mo letsogong la rona ne ke reditse john maduka ga ne a buisang lobe ga kgang ga ne setlhopha sa gagwe ba sena ka latlhegelo kgatlhang le setlhopha sa orlando pirates ka dintlha di le nne go lefela ka oj gore eh nako nngwe ha tle feletse re ra batho re re tsotlhe di matsogong a rona maaforika borwa ba tsaya gore go bonolo ga ke re gore a ke re tsotlhe di matsogong a rona ke tsaya gore ra kgona ka feletse re itirela boithatelo metshameko e setseng john maduka o ka ile gore ga se tlhase tsa maafa eh, le ditshwetso tse di tsewang ke ba letsa phala o je ke bua se ka ntlha ya tsela orlando pirates ba nositseng ka kgatlhang le royal am no ya ntlhe ne ba koboletsa phala ka gore ke tlhago ya penalty mme motshameki wa setlhopha sa riches bay a tshamekile makgwakgwa um patrick maswangae ko ntle ga 18 yard mme ka ntlha gore ga ise re nne le var mo nageng ya aforika borwa re fela ga e tlatla gore fela ga re itse gore leng yaanong seo se feletsa se se fetola selebego sa motshameko ebile gape le mo re iphitlhang re le mo gone mo setlheng se ke nako tse e leng gore ke nako tsa sesibalo yaanong ditshwetso di tsewang ke ba letsa phala le ditshwetso di tswang ke batshameki gore jalo maduka ka ile gore ga re sena go gafeletsa re nosiwa ke setlhopha sa Orlando Pirates batshameki ba ka ba ba timela la ke le ka go ka bua le bone ga motshameko o ile go ikhutsa go diphaposing tsa boaparelo e ne nna ya kete eh ga ba yo ga ise ba goroge jaanong ga setlhopha sa lona pirates ba no sa nna bobedi ya boraro ya bone ga ke amogela le nna gore la ka re ke a fetola matlhale aka ga gona sepe se nka se dirang nno eo ya ntlha le tshwetso ya go supa um gore a nne penalty seo se feletse se re ketefaletsa motshameko ke bua se ka ntlha gore musa nyatama ba ntse o ka o bua kgang ya ga shon batlet le setlhopha sa cape town space le ns benendop musa nyatama o tsena mo ditlhakong tsa ga steve compela ose o tsena e le gore setlhopha ka nako eo go nne dikgogogano be nna gore anong steve o kgaogana le setlhopha le batshameki ba ba rileng ba ne ba kaya gore ne ba ipelaetsa kgatlhang le botsamaisi wa setlhopha musa yaanong o lwa ka se a nang le sone yaanong seo le ene se feletse se mo ketefaletsa motshameko kgotsa se mo ketefaletsa tiro ka ntlha gore o tlhoka batshameki ba na le maitemogelo go ka mo thusa mme yaanong ga gore gore ga o na le batshameki ba na le maitemogelo o tla kgona go ka feleletsa o fenya metshameko ka gore go bua nnete le fa go ne mamelodi sundowns ba tsweletse go itirela boithatelo mo nageng ya aforika borwa ga re bua tsa merero ya kgwele ya dinao ditlhopha tse dingwe go tswa maemong a bobedi go fitlha maemo a bo lesome le barataro o j ga gona setlhopha se ka feleletsang re tsholetsa letso gore re se ka re fa diphenyo di le lesome kgotsa di le lesome le bobedi ka tatelang
ditlhopha dingwe le dingwe kgotsa setlhopha sengwe le sengwe fa se tla se tsamaya fa o dira leano kgotsa motho a ka re setlamo sengwe le sengwe o dira leano la ngwaga o tlang gore mo tleng se se tlang ke tlabe ke na le batshameki ba ba rileng ke tlabe ke na le mokatisi o rileng kwa europa fa o lebelela ga ba fetole bakatisi jalo a mme nkare ditlhopha tsa aforika borwa o bona bomang ba tla sala ba ba se kitlang ba tsamaya ditlhopha tsa bone jaaka ba katise mo setlheng se se latelang um ka nnopolela ba le babedi ba le bararo le fa e le gore ga gona opeo yo o naganang gore a ka salela kwa morago fa setlhopha se ya kwa pele e tla nna bakatisi ba feng um go bua nnete go ka nna ne ke gore di itse bile le mo gare ga beke ga o tlhalosa o botsa maaforika borwa kganya ga rulane mokwena gore a go sa fenye caf champions league a seo se mo tsenya mo sekgatelelo eh go ka nna ke bona rulane mokone tla sentse le mokatisi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns mo setlheng se se tlang Ernest Middendorp go ka dipuisano le botsamaisi ba setlhopha sa Cape Town Spurs go ka nna neng ka eletsa gore ba tsamaye le ene go ya ko Motsepe Foundation Championship ba mo fe tshono le fa go ne ba go latlhegelwa ke batshameki ba nang ba re tsang gore ba duelwa matlole a e leng gore a ko godimo ebile seo ka ra itse gore eh, matlole a ba newang ke Premier Soccer League kgwedi le kgwedi go ba thusa ga ba eta go go ka feleletsa ba netefatsa gore ba robala mo mafelong a siameng ga o tsena ko motsepe foundation championship re itse gore matlole ao ga a lekane yaanong batsamaisi ba ditlhopha ba feleletsa ba ba kgaogana batshameki ba ba rileng go leka fela gore go nne le tekatekano ya matlole le go ka batla batshameki ba bannye le go bona gore ba dira ka tseleng tseyang go aga gape le gore go leka go ka boo ga ba ka buisana sentle oj ke dumela nsp ndo ba ka tsamaya le setlhopha sa cape town space go ya ko motsepe foundation championship a ba ka ba thusa go boa ko setlhopheng sa kaizer chiefs ke nnete ga le go buiwa gore ba batla mokatisi ke bona kevin johnson setlha se ga sa bokhutlong wa go boela a go dira tiro le batshameki ba bannye go leka go ka ribolola talente ya batshameki ba batlang ba setlhopha sa kaizer chiefs musanya tsama go ka nna ke tsaya gore ke nako ya gore setlhopha sa moroka solos ba mo fetetla go ka simolola ipankanyo ya setlha le batshameki le go ka feleletsa e nna gore ke ene a ka disang setlhopha ga setlha se simolola mme go a ka tsela e ke ntse ke bona ka teng le tsela e setlhopha sa moroka solo sentse ba goga ka thata ka teng ga o ka tlhaga mokatisi o na le maitemogelo sengwe se ka fetoga yaanong kgang ya ga musa ke paraletse nka feletse ke go raya ka tseleng ntseng yalo ka gore go na le mokatisi e leng gore o teng mo nageng ya aforika borwa ke mmone mo setlama bane ana tiro kwa cape town ana tiro ga jaana ke go tlhalogantse ka utlwa gore wane mme fela nna ke rata go totobaletsa ntlha e le nosi gore jose riviero o tla ba le teng mo p s l mo setlheng se se latelang eh, rulane mokwena o tla ba le teng mo setlheng se se latelang mme yo ke ga ke ga ke tsamaye kwa setlhopheng seo ga ke itse gore go diragalang kwa setlhopheng seo o nka go totobaletsang gore ene o teng 150 percent sure ke mm. steve barker wa stellenbosch ke batla go botsa sengwe fa ga ke itse gore ke eh, a tlabe ke ke ke ke go ka nna gantsi mo go tsamerwa di STV premiership mm mokatisi yo ge iseng ke o fentseng lega aha go ka nna Steve Barker ke mokatisi yo ge isitseng go ka nna o je me ya ka ntse ke go tlhalosetsa gore mo ditlheng tse di feta mo nageng ya aforika borwa ga o fentse dstv premiership bile la ba fenya dikgos ka gore mo setlheng se se fetileng jose riviere o fentse mtn eight o fentse nedbank cup le mokatisi o gaisitseng e nnile molongisi go lebelelwa ke ke go lebelelwa thata metshameko ya lega metshameko ya dijana ga se se se lebelwa ke ka mokgwa o o lemogileng fa um tebogo mokwena e ne nna ene mofenyi wa player of the season mm. e se mo napule saleng ka gore mo napule saleng o ne a diragatsa sentle mo metshamekong ya sejana mme ke boela kwa ntlheng ya gago ya gore um motho a ka gore a re rulane ga a latlhegelwa goreng o rulane a se mo katisiwa gaisitseng mm. rulane fa e le gore lega e tla felela sundowns e, e, e eteletse pele o raya yang gore maemo a bobedi motho a fetiwa ka dintlha di feta lesome le botlhano ke mokatisi wa gaitseng fela fa o lebelela ga ke tse sepe mo go steve barker mme fa o lebelela se tiro e dirileng kwa kwa stellen bosch ka batshameki ba ba senang maina jaaka batle ba tlhalose gore ga bana maina mm. ga se setlhopha se se rekang batshameki ke setlhopha se se itirelang batshameki o ka feleletsa wa rile wa re ee neo ke nnete monna yo o dirile mme go ya ka criteria e e dirisiwang rulane mokwena ya go nna eh, coach of the season ga o lebeletse setlhopha sa stellenbosch ga ba gopotse setlhopha sa ajax cape town mo dikgwageng tse di fetileng ka tsile ba kgonang go ka batla batshameki ba ba sa itsagale ya ka tsoka kgotsa ba reng a re ba tlhalosa berere ga ise ba ikagele maina ba feleletsa ba ba ira batshameki ba e leng gore le pele ga setlha sa bokhutlhong go setse go simolola go nna le dipego tsa gore mang o batliwa ke setlhopha se feng mang ga feletsa a tswa ka naga Aforika Borwa ka ntlha gore malobeng ga ke tla ke ke gola OJ a just Cape Town ba nthutile bo Calvin Mullen bo Steven Pienaar bo Thembi Nkosi Thera Fantini bo Mkhanyiseli Siwahla ya no setlhopha sa Stellenbosch ba tsweletse go ka tlhagisa bo eh, Ikrem Rainers le fa go nna tswa go setlhopha go setlhopheng sa Super Sports United a boa eh, le ka bana la Van Veek titus yone bua ka ene ga re semeletse fa mo bekeng e fetileng ke e kete motho wa batlelang batshameki ba bannye o na le leitlho la go ka nopola talente um ke nagana gore selo sengwe se se diragalang mo ditlhopheng tse ke gore ba nna le e kete setlhopha fa se tla nna le ko ba lenane la go godisa batshameki go tloga ka di-under go na le bona le di-under ten yeah ba ba godisa jalo fa o lebelela ke inkamva e bidiwa inkamva kwa cape town yeah. batshameki ba ne ba golela ko lefelong leo fa o lebelela super sport united mm. e na le batshameki ba ba ne ba golela kwa super sport united um ba simolola ba le bannye o tla gopola bo ronon williams yeah. o tlile ko setlhopheng sa super sport united a le ngwaga di le lesome le boraro o lebelela bo, bo dantlate o lebelela bo romeo hmm. eh, kemity rasmus yeah. ba simolotse koo kamogela mokotso le fa a sa nna lobaka kwa setlhopheng se super sport o ne a itse gore go diriwa mo setlhopheng seo ajax captain ne le lesego la go dira seo mme kete setlhopha se sa ga steve barker le ene o mo tseleng eo o dira seo o simolotse go ntsha batshameki go tswa ka kwa stellan bosch go ya jalo kwa kwa ke bakatisi ba goreng they ga ba tshabe go tsaya um go lekeletsa ga ba tshabe go lekeletsa ke bakatisi ba ba kgonang go lekeletsa mme seo se a ba ungwela kwa bofelong jwa letsatsi le gale re tswa mo ntlheng eo ya bakatisi um re tswa mo metshamekong eo ya the d s t v premiership jaanong re lebelela metshameko ya sejane e tlabeng e tshamekiwa mo mafelong one wa beke metshameko ya ditlhopha di le nne tsa bofelo metshameko ya seka makgaolagang jaaka itsege mme ditlhopha di le nne motshameko wa ntlha o ka letsatsi la matlhatso mme ditsela tsotlhe di le ba jalo ka kwa port elizabeth um chipa united fa e thulana le jalo le setlhopha sa orlando pirates ditlhopha tse di tlo go kopana makgetlho a le mabedi mo sebakeng sa malatsi a le supa eh, a le kwa tlase ga le supa ke di ba tshameka motshameko wa lega ba ba le mo motshamekong wa sejana re lebelela motshameko wa sejana ga jaana orlando pirates five games in a row ba tsabakela motho a ka dirang batuka malakabe oj ba tsamaya ka motlhaba dintlha e leng gore ga re bua ka tsa mero ya dstv premiership o lwela go ka fenya kabo e rena re e tlhalosa be re ke golden boot ke bua ka tshegofatso mabasa um o ne a nose dilo di le pedi mo setsela maabane kgatlhane setlhopha sa cape town spurs mo magano wa gage le re lebogile mofokeng e ne e kgatlhisa mme ke tsaya gore ga go na le sengwe se se nkgatlhileng ka setlhopha sa orlando pirates ke tsela e ba kgonang go ka feleletsa batshameki ba e leng gore ntse ba sa bone tshono ya go ka tshameka ga ba newa tshono ba feleletsa ba dirisa tshono e leng gore Jose Riviero yo ntse o bua gore o dira tiro e ntle ko setlhopheng sa Orlando Pirates o ba fa yone ke bua se ka Kabelo Dlamini ke bua se ka eh, Thabiso Sesane ke bua se ka batshameki ba tshwanang le e Karim Kimvilu le fa gone Karim Kimvilu kete ga re boa go tswa go metshamekong ya African Cup of Nation o tla tshwara tlogele mme ka ntlha gore ga tla ga emisiwa o na gona le mona tla fetola metshameko e mengwe mme ga tswa go bankeng kgotsa ga mora re ke go simolola le motshameko mo le le mo le ga se Karim Kimvilu le gore re simolola go ka mo kgotsa ne re mo itse go setlhopheng sa Maritzburg United Motshameki yo mongwe gape o ke tsang gore se se tsweletse go ruta gore ko setlhopheng sa Orlando Pirates batshameki ba a itse gore fa ke kgaisano fa ntwa e simolola go ikatisong ga gona ope o ka feletsa ka gore nna ke solofetse go ipona ke simolola motshameko ka ntlha gore ke nna mamorato wa balatedi monna pule sa leng o bule ka ene gore mo setlheng se se fetileng a tuka malakabe mo setlheng se ga simolola setlha sentle mme bona gore ka soweto derby oj motshameko e leng gore o emisa aforika borwa le kontinente ya aforika monna pule saleng ke a re bontsha ditlhase tsele tsa setlha se se fetileng yaanong go a bontsha gore batshameki ba jose rivier makgetlheni makgaolo e leng gore gana a gore go setlhopheng sa mazulu le go le bokete gore a kgone go ka simolola motshameko yaanong jose rivier o a itse gore ee miguel team o teng mme makgetlheng le ene tshwanetse ke mo fetshole ka fa letlhakore setlhopha sa chipa united go na sengwe se ke tshwenyegileng ka sone ga malebo go modisa sena go bona kgobalo motshameko wa bona wa bofelo ba feleleditse ba tsaya tshwetso ya go ka feletsa ba kana malebo go modisa bua ka mosimanyana wa mora mo morago e ka hela mo tlapeng e tlapeng o ke mo lokaleng mo lokaleng ya oh. ka fa morago ga setheo sa bokone bophirima fa mm-hmm. mme ke tsaya gore ga ne ke ba ne ba tsaya tshwetso le kiwa ka mokatisi thabo september le ba mo potapotileng ba ka gore le ka ona la mtlhapho a ye ka fa letlhakoreng la moja ka misi yona sene ko letlhakoreng la moja a ye ko letlhakoreng la molema mme ka misi o dirisa loto la moja yaanong potso ke gore a malebogo modise o tla ba itekanetse ka gore go raya gore ga malebo go mo disa seo ga bana motshameki yo e leng gore ka re ke traditional left back yo ba ka mo romang gore tsame go dire tiro maemong ao ba lebagana le setlhopha se e leng gore orlando pirates ba tshameka di-number ten di le tharo go tla fela ka gore mo katisi lo rile mang e be nna tshegofatso mabasa ka motshameki e leng gore ba tshwarela dikgwele kgotsa target man ka tla ba tlhalose ka puo ya seeng yaanong potso ke gore ba go ba thiba ka tsela e ntseng jang gape se sengwe gape se se ka feletsang se ba opisa tlhogo ke gore a goodman mosele o tla ba siame ka gore motshameko wa bona bofelo o bone kgobalo o botlhokwa thata mo go ba thuseng go ka fenya dikgwele o botlhokwa thata go ka feletsa e nna ene a netefatsang gore o momagana ba tshameka morago le ba tshameka gare ka ntlha gore ga o le defensive midfielder a itse gore ga re simolola raga kgwele go tswa ko morago o tshwanetse o tlhage wa tumele re kgone go feletsa re go naya kgwele gore re itse gore ga go sa kgatelelo o e busetsa ko o lebileng gone kgotsa a kgona go ka retologa ba go reetse molaetsa ba re retologa wa retologa o re thusa go ka tsena mo karolong ya bobedi ya lebala yaanong potso ke gore ga a seyo ba go feleletsa ba roma mang ke bua se ka ntlha gore ba latlhegetse kgatlhelo setlhopha sa mazulu mme ke bona ba senketa pele mm. kgobalo goodman mosele bone kgobalo motshamekong o kamis le ntlhapo ba fetotse maemo mo motshamekong o yaanong potso ke gore ke mang yo tla ba le teng mme ke tsa gore tseo tsotlhe re ka di utlwa ka ka la botlhano mme go a ka nna oj ke a itse gore go mpotsa fa ga ke bone eh, riches setlhopha sa chipa united ba ka kgona go ka emelana le mogoti o wa pitse e leng gore apeilwe ke jose riviero kgotsa se sengwe se ba ka lekang go ka se dira ke go ka leka go ka laola motshameko go ya ka nako mesolo some le botlhano ba netefatsa orlando pirates ga ba tseye ketapele mesolo masome a mararo ga go kgonega be go ikhutsa e le maleka le fela setlhopha kgotsa e le bone ba ba e leng gore ba ba eteletse pele motshameko ka gore ke tsaya gore bnv ivanga ba go molelela gore ga re ga yo go tlhagelela kgapetsa-kgapetsa mo motshamekong mme ra go tlhoka gore tshono e le nngwe o ka e bona o bo tsogile sentle mo motshamekong ke lebeletse ke lebeletse metshameko e le mmalwa setlhopha sa lone pirates e fetileng ga e se setlhopha se se lesego thata fa se etile mme re bone maabane kgatlhang le cape town space eh tota cape town city Yeah. ba bona phenyo ba itile go na le selo sengwe ka jeresi e ba e aparang batho ba ne ba ra gore fa e ba e apere ga ba dire sentle um ba ya kwa port elizabeth chipampeng ke ise ra itse gore ke monna o ntseng jang ke motsamaisi o ntseng jang moraga go na latlhegelwe ga ke bone a ka rata go bona a latlhegelwa gape kgatlha le orlando pirates mme o gopole gore ke setlhopha sa gagwe se a se latelang se a se ratang ke tsaya gore um wa go batla gona setlhopha sa gage sa ko makgaolakganyeng ka ntlha gore go tla ga kwane le ko thabo september go ba kopanya le morgan mamila ke kwa feleletsa gore ke tshwetswe e leng gore le ene gantsi ko lapeng kgotsa ga le kantorong ya gage a ba re mo gone ne ka tsaya tshwetso e siameng ka gore malobe batho ba le bantsi ba mmotsa gore gore morgan mamila a nna mo bankeng thabo september ke nna a tsiboga ka gore ee morgan mamila kgala le gone mo setlhopheng o itse setso sa setlhopha mm. ke ena ka re thusane go ka re bolelela gore fa la latlhega a re tsamaye ka tsela e e rileng ke tsa gore sa ntlha sa go se kopang ke yaka ke moitse chipampengesi ke gore balatedi ba ba leng gone kwa qebega ba tumele ba tle go ba ema nokeng kwa the flower basket ka gore wa itse gore orlando pirates gongwe le gongwe ko ba yang gone motshameko ke motshameko wa ko lapeng balatedi tle ba le gone yaanong se sengwe gape se ke tsayang gore sa go nna botlhokwa thata mo ditlhopheng tse ka bobedi ke gore gantsi ya metshamekong ya dikgele ka ntse o kang ebile ntse go fetsa matsatsi a le mararo matsatsi a le mane ditlhopha be di tshameka gore ditlhopha ntse di tshameka kgapetsa-kgapetse ke gore ka tsela e ntseng jalo re ka re ka eletsa motshameko wa go kuang ditlhase mme batshameki ba simolola go ka ketefalelwa ke go ka tsaya karolo metshamekong e le mentsi ka tatelano yaanong seo le sone se ka feleletsa sa ama lebelo le e leng gore re le solofetse motshamekong o ebile re ka feletsa gape re makala re bona motshameko wa ko nakong e o keditsweng o boa gape ko tlhagong tsa di-penalty mme ebile chipa united ba itse ra itse le rona gore e tlabe se lekgetlho la ntlha ba ya makgaolakganyeng sejana se ke tiba lesegonyana mo go sone setlhopha se sa the chile boys o bua nnete oj mme batho ba le bantsi ebile ke tsaya gore mokatisi wa setlhopha kgotsa motsamaisi wa setlhopha sa modula setilo ke ka chipampangesi ga na simolola setlha ga e le gore ke motho e leng gore le ene ka gore re tla ba bitsa ba tla tla fa ba tla go nna mo ditilong tse re leng gore mo go tsone ke ditilo tsa nnete ba tle go bua ga ke tseye gana a kgotsa gana a akanya ka setlha se ga ke dumele gore na ipona gore go le ga tlasa makgala kga mo kgaisana net bank cup ka ntlha ya tsela e setlhopha sa ga ba tshamekileng ka yone mo setlheng se se fetileng e tsaya gore sa ntlha fela sa na se batla ke gore a re goroge ka bonako dintlheng di le masome a mararo ga re ka kgona a re akanye ka top eight yaanong go na le tshono go ka fenya sekgele ke tsaya gore se kgona go ka feleletsa ra batshameki ba ga gare ya nkwa le go bontsha maaforika borwa gore jaaka di-chili boys rona re tshameka tseleng tsenyang ba na le tetla ya go ka feleletsa ba phuthologa ka gore ke o ka feleletsa gore ke ba na le tetla go ka tshameka ba se mo tlisa kgatelelo
kwa bofelong chipa united a e tla kgona go thiba bogale jo bo tlang jwa ga tshegofatso mabasa tito ke a solofela o tla ba boa ga mmogo le re lebogile mofokeng ka gore o tshameke nngwe fela kgwele ya dinao ke sa e tlhaloganye re lebogile sešeng jaana eh o dira dilo bonolo o direla batshameka pele ba ba no sa batshameki ba Orlando Pirates mme lebelela gore ke bomang ke mang yo ba direlang tiro bonolo lebelela mokgo a no sang dino ka gone le ka bona le ga go bonolo go bonolo mo go ene go no sanno he picks up a sport o tsa kgwele we ba fa e tshwanetseng go nna gone ebile o bua yalo le tsela ya nopotseng tshegofatso mo ba sa ka yone makgetlho a le mabedi mo tsatsi mabane ke gore na go ne go bontsha fela gore goreng wolverhampton wanderers ne ya kopa setlhopha sa orlando pirates gore motshameki yo a tle ka kwano kwa nageng ya england a ye go ka feleletsa tsena la diteko ba bone gore ba ka se feleletsa buisane setlhopha sa orlando pirates go ka feleletsa ba mo kwadisa mo setlheng se se tlang go ka nopola motlhaba dintlha o dira tiro ya ka number ten eh ga go bonolo ka batho ba tsaya gore ka gore go bonolo ka ntlha gore selekanyo sa kgwele e leng gore o e ntsha mo lotong la gago o e tshameka mo pele ga ba tshameka mo gare ga ba tshameka morago le mo tshwareno ka gore Darren Keat o feleleditse a tswa ga na a tswa mone a dumela gore ke a go goroga pele ga se go fa mo ba sa kgweleng eo mme ka ntlha ya selekanyo se e leng gore re lebogile mofokeng o se dirisitse go ka nopola kgotsa go tshameka kgwele eo se go fa mo ba sa gorogile pele a ba dira tiro ka tlhalosa OJ mme ke tsaya gore la bofelo ga ne re na le motshameki yo o tsweletseng go ka kgatlha maaforika borwa mme a le monnye ke ka nako ya bomkganyise le siwatlha ne ke reditse ba bua ka mabena go setlhopheng sa mamelodi sundowns mme ba kaya gore ga a bone tshwene ka tshameng kgapetsa-kgapetsa go a ka nna le ene motshameki yo monnye yo gaiseng wa setlha ga ke bone ope o ka emang pele ga ene ga ke bone ope yo ka mo atumelang fao go a go nna bokete ke tsaya gore chipa united ga ba sa tshwara kgwele ba go patelesa go ka busa batshameki botlhe ke raya gore botlhe le bnv vanga ba pote ka fa morago ga kgwele mme ebile mo go kgonegang teng ba feletse ba ka ba tlhalosetsa le kaona la eh, goodman mosele ga e le gore tla ba itekanetse gore ra go tlhoka gore wa tumele thata ba tshameka morago ba setlhopha sa ba tshameka morago ba setlhopha sa chip united gore mo le le mo le rona le batshameki ba le batlhano ba ba sireletsang ka ntlha gore tsile batshameki ba setlhopha sa Orlando Pirates ba neletsanang kgwele ka yone OJ le tsile ba gang dikgwele eh, metsamao ya bone ka teng tsile ba kgona go ka feletsa ba tshameka mogare ga mela o feletsa o ipotsa gore wena ya ka motshameka morago o tshwanetse o tsamaye le mang ka gore ba tla ba fetola le maemo nakong patrick maswanga le re buile mo fokeng ba ko letlhakoreng le le lengwe letlhakore la molema nakong ba fetotse gape ba ko letlhakore la moja ko gone ba bonang ba na le sekgala ba bula tumelo ya bone koo a o ya koo ba go ntsha mmemo gore tshwanetse ka bolo mo go one ya ka motshameka mora go raya gore mongwe o na le tshono ka taboga a tsena mo e leng gore o tswile gone ke batho ba e leng gore ga ba tshwere kgwele o ipotsa gore a o ba latele kgotsa o ba re ore ba ka nna ba e tshwara nna re ne se re ke positional discipline mme seo ga se bonolo mo go tsa merwa kgwela dinao fa o ba tlhoga go mo koteng ke mangwe ya nelsprat o fa mang ticket ya nelsprat orlando pirates orlando pirates re tswa mo motshamekong o re leba jalo motshameko wa sontaga gore le kare ke metshameko e le mebedi mme ka kwa danny craven stadium setlhopha sa the stalis the maroons jaaka ba ba bitsa ba thulana jalo le menwana phezulu le setlhopha sa mamelodi sundowns motshameko o lone solofetse go tlhola ditlhase fa o lebelela maemo a ditlhopha tse molegeng ka bobedi se sengwe se mo maemong a ntlha se sengwe se se mo maemong a bobedi sundowns ba reteletswe ke go fenya sejana sa mm, tshimologo ya setlha ba reteletswe ke go fenya sejana sa mo bogareng jwa setlha carling black label mme setlhopha sa the stalis ke bone ba fentseng sejana seo the stalis ba thulana le bone mo se ka makgaolakganyeng re solofetse motshameko o ntseng jang ya ona motshameko e tsang gore maaforika borwa ba go batla go ka o lebelela thata um re tle re re selo ke blockbuster ke one motshameko ke tsang gore maaforika borwa ba go batla go ka o bona mo bokhutlong jwa beke ka ntlha gore Stellenbosch ba ngwa fela ke tse ba di apereng mme ba kopana le setlhopha se e leng gore ga go te motho o kgone go kopanya dinaledi a ba dira gore di opele pina e le nngwe ba dumele mo go ene ba feleletsa ba lwa ka tsosi tse ba nang natso ke rulane mo ko ena ko setlhopheng sa mamelodi sundowns ka ntlha gore ne ke reditse ga ne ba mmotsa ga sena go ka latlhegela kgatlhane setlhopha sa um eh, experience mo go tsa merero ya caf champions league lekgatlha le sa makgaolakgang ba moraya ba re batshameki ba tshwana le bo Thembinko Silosh go na le dipuo tse di buang gore ke ditsala tsa gage a re e ke nnete ga se sephiri batshameki botlhe ko setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ga ba mpona ba bona tsala ebile ke mogolo a bone ga ba tlhoka go ka bua le nna ba itse gore ba letleletse go ka nteletsa le go ka ke ditsala tsaka ga se gore motho o ne a gore a ya lo latlhile ke ditsala tsa me ebile ke ba letla le gore ba phuthologe ga ba na le nna yaanong se ke ipotsang sone fela ke gore Mamelodi Sundowns ra itse gore ke setlhopha se se ratang go ka tshwara kgwele mo go bone ba rata go ka feleletsa ba ba tsamaya ba neletsa la kgwele ebile batshameki ba e leng gore ba sireletsa ka fa matlhakoreng left back le right back ba letleletse go ka tsena mo gare ga lebala ba tsamaya le kgotsa ba tswelela go ka neletsana le batshameki ba dirang tiro mo mpeng ya lebala le go ka feleletsa ba goroga ko batshameki ba boletsang tlhaselo ba le bararo go tla tswa mo go ene gore ke bone mo metshamekong e ntse e feta nako ne le go simolola ka thembiko selo se le themba zwane a na le number ten di le pedi ga se motlholo ka ntlha gore mo setlheng se se fetileng a dirisa neo maema le thembazwane mme peter shalolile kete o simolola go ka boa oj ke tsaya gore ba eletsa gore tota ke ene a sa nosi mo go tsa merero ya caf champions league mme go siame ke tsa merero ya kgwele ya dinao mathata a ka fela ka mamelodi sundowns ke gore tsela e ba tshamekang ka yone ba tshamekela mo diatleng tsa setlhopha sa stellenbosch ka gore stellenbosch ke setlhopha se re itseng gore tlhaselo ya tshoganyetso mo setlheng se ga go na le batho ba e leng gore re ka ba fa ka boa gore ntse ba itse go e dirisa ke setlhopha sa Stellenbosch go na le batshameki ba tshwanang le bo Ora yo re bua ka ene mo bekeng e fetileng batshameki ba tshwanang le bo Van Wyk Antonio Van Wyk Ikrem Rainers batshameki ba ba e leng gore ba tshwana le bo Diong mme o kgona go ka feleletsa tsa tshwetso ya gore Van Wyk a simolole kwa kwa bankeng mm. a ba simolola ka Ora ba re Ikrem Rainers kgotsa ba re Titus mme ga a fetola o ka feletsa o re o ntsha mollo ka mollo ka ntlha gore ke setlhopha se se netefatsang fela gore mo mpeng ya lebala ba leka go ka kitlana ka gore ba itse mamelodi sundowns gantsi ba rata ka feletsa ba tshameka mo mokotleng kgotsa ba laola molagare wa wa motshameko kgotsa molagare wa lebala mo motshamekong re beye ka tsela e ntseng jalo mme ke tsaya gore se sa go nna botlhokwa thata ke gore mamelodi sundowns ba araba yang dipotso tse e leng gore setlhopha sa stellenbosch ba go ba botsa tsone ga ba sena go latlha kgwele ka gore ga press ya ntlha e ka se ke ya thusa mo dirisana se ka finya kgwedi go gore ke mathata ka ntlha gore kgwedi eo ya ntlha ba sena go ka e latlha ga ba kgona go ka nopola le ka ona dirang tiro mo mpeng ya lebala ke bua ka magaga ga e le gore a ka simolola motshameko ga e misa tlhogo itse gore mang a rata a sa rate ko matlhakoreng go na le mongwe ke kete ke so se e leng gore ko ikatisong ya ka motho o kile tshameka kgwele ya dinao o je wa itse gore ga ke tshwara kgwele ga o tlhoke gore ke lebe gore ra bukae tshwanetse ke ke ise ko ko leng gore mo gare ga beke ga re ipankanya re dirile ka se le ntseng yalo rabi tshwanetse a ba le koo ke stellenbosch ga ke se lebeletse
go lebega e tla bo e le motshameko thata go ya ka matwetwe wa me fa rabi um lebega e tla be e le motshameko thata mme ke go boditse gore o fa mang tekete o ifile orlando pirates orlando pirates ga e ka ka ya tsamaye le nosi e tsamaya le mang
maaforika borwa ba ba tla heletsa ba re botsa go le gontsi mme go a ka nna ke bona stellenbosch ba go ya ko makgaolakganyeng ose maaforika borwa ba eletsa mamelodi sundowns le orlando pirates nna ke bona stellenbosch le orlando pirates ko makgaolakganyeng
motshameko ke wa ga ke itse gore o tla tshamekiwa ka kgwedi ya setebosigo ga tlhola ka gore bafana bafana ya tshameka beke malatsi a le mmalwa go tlhokeng foo mo metshamekong ya go kwalifela metshameko ya sejana sa lefatshe fa ke sa fose le naga nigeria um mme tla ke e fetse jaana ke re kwa makgaolakganyeng nna ke le watile jacobs ke ponelopele ya me sentwantshe mo ponelopeleng ya me ya me ka nos ke bona chipa united le setlhopha sa stellenbosch kwa makgaolakganyeng ke ponelopele ya me ya ga rabi ke orlando pirates le setlhopha sa stellenbosch nna ke chipa united le setlhopha sa eh, setlhopha sa the stalis di-one tsa june kwa nelson mandela bay le ga le motho etswe ke ka mokgwa o re e garelang ka gone rabi pele ga ke e garela ne ke re mafoko a go a bofelong gonne re tle re e garele ke tsa gore ga setlha se tsamaya fa oj maaforika borwa ba tshepile rona gore tswelele go ka ba fa tshedimosetso ya ka no ka ebile ga ne re bua pele ga re simolola ka gore ba sa tshwenyega le motsepe foundation championship ba go utlwa tsotlhe fa ba nne fela le rona fa mme re leboga le botlhe ba ntse ba tsweletse go ka tsaya matsapa gore sela morago mafaratlhatlheng ka go farologana mme re ka gore go gontsi mo sa ntse re tlo go ba fa gone o je motho a tse re dirile go lekane ke tle ke go reye ke re ke a phutha-phutha ke phutha-phutha se e leng same ke boela kwa morago ke katakataka sa morago re kopana gape nna le wena beke tlang ka la botlhano fa re tla bo re lebelela jaanong metshameko ya ka ka tsholofelo gore re tla bo re na le moyeng gape gone fa mme ebile ka tsholofelo gore re tla bo re lebelela metshameko ya motsepe foundation re lebelela gore lega ya dstv premiership e tsamaya fa kae mme tse tsotlhe nna fela foo mo sekutlhwaneng se sa konka online e le sekutlhwana sa metshameko motsweding fm re kopana mo nakong e tlang